ס'יעצט יום טוב פסח, יום טוב פסח הייסט זמן חרית עיני, און אסאך מענטשן, אויב נישט יעדער איינער האט אין זיך די קשיא ווי ליגט די חירות, ווי ליגט די פרייהייט אין פסח, צו מאכן פסח איז אזוי שווער, ס'איז א גאנצע עול, ס'איז זייער א שווערע עול, און האלטן פסח איז א שווערע זאך, ווי ליגט די פרייהייט? איז לאמיר פארשטיין וואס מיינט פרייהייט, און איז דען דא אזא זאך ווי פרייהייט? און זאג מיר אזוי, לאמיר אנהויבן מיט דעם, מיינט דען פרייהייט אז א מענטש קען טון וואס ער וויל? וואס הייסט א מענטש קען טון וואס ער וויל? טאמער וויל איך נעמען א זאך וואס באלאנגט נישט פאר מיר, איך וויל גנב'נען, קען איך גנב'נען, איך בין פריי, איך קען טון וואס איך וויל. דאס טייטש, יעדער איינער קען טון וואס ער וויל, און אז א מענטש וויל הרג'ענען איינעם, טאר קען ער אים הרג'ענען, ווייל א מענטש קען טון וואס ער וויל. איש הישר בעיניו יעשה. עס מאכט נישט קיין סענס, ווייל אויב דאס איז פרייהייט העט דאך סאסייעטי נישט אנגיין, און ס'איז דא פלעצער אויפן וועלט וואס ס'איז אזוי און קיינער וויל נישט אהין גיין ווייל ס'איז א סכנה, מ'קען דאך נישט לעבן אזוי, סאו אפערענטלי דאס מיינט נישט פרייהייט. סאו זעסטו שוין אז א מענטש מוז זיך מכניע זיין צו מענטשליכקייט כדי אז די וועלט זאל אנגיין. סאו וועט א מענטש וועלן זאגן אקעי, מען דארף זיך מכניע זיין אויף מענטשליכקייט כדי ס'זאל סיי ווי זאל אנגיין, די וועלט זאל פארן ווייטער און מען זאל קענען לעבן בכלל, אבער חוץ דעם בין איך אינגאנצן פריי. איז קודם כל צו זיין א מענטש איז זייער א שווערע זאך, נישט אומזיסט פאר רוב מענטשן איז זייער שווער צו זיין א מענטש, ווייל ס'איז א שווערע זאך. סאו צו מכניע זיין פון דעם איז גארנישט אזא גרינגע זאך. באט לאמיר גיין זאגן אזוי אויבערפלעכליך יא, דזשאסט די בעיסיק פון מענטשליכקייט איז וויאזוי גייסטו לעבן? דארפסט האבן געלט צו לעבן? צו דו דארפסט, איינער דארף אקערן די פעלד כדי ס'זאל וואקסן עסן, איינער דארף בויען א הויז, דו דארפסט אים באצאלן פאר די אלע זאכן, לייק ווי גייסטו לעבן? איז מילא זעסטו דו דארפסט, האסט א עול פון ארבעטן. יעדער מענטש אויף וועלט האט א עול פון ארבעטן, און ארבעטן נעמט אויף באלד מסתם רוב צייט פון א מענטש'ס לעבן, רוב צייט פון רוב וואכן. סאו זעסטו אז דו קענסט נישט זיין פריי, ס'איז נישט דא א זאך ווי פרייהייט, וועסטו וועלן זאגן אקעי, איך פארשטיי, מען דארף גיין טאקע ארבעטן, ס'איז א שווערע זאך צו ארבעטן, כדי צו האבן די בעסיקס, און מען דארף האבן אביסל מענטשליכקייט, באט נאכדעם. נאכדעם האב איך נישט קיין שום מויל. דאס טייטש פרייהייט. סאו אויב דאס טייטש פרייהייט, לאמיר הערן, דו קענסט א מענטש וואס לעבט אזוי? דו קענסט איין מענטש אויפן וועלט וואס ער גייט ארבעטן, און ער האט אין זיך, יו נאו, מענטשליכקייט, ער גנב'עט נישט, ער הרג'עט נישט, יו נאו, איז א מענטש, און חוץ דעם האט ער נישט קיין שום עול אויף זיך. ס'איז נישט דא אזא זאך, ס'עקזיסטירט נישט, יעדע מענטש אויפן וועלט דרוקט זיך אונטער אונטער עפעס אנדערש, די רמב ם שרייבט עס מער אויף גלייבן, די רמב ם שרייבט אז יעדע מענטש גלייבט אין עפעס, די שאלה איז אין וואס, אין די רמב ם'ס צייט איז נישט געווען די מושג ווי קיין פרייע מענטשן, סאו מילא האט ער נישט געוואוסט האט ער נישט אזוי ווייט ארויסגעדריקט דאס אבער למעשה די גלייבן פון א מענטש דריקט אונטער א מענטש צו כ'מיין די גלייבן פון א מענטש מאכט א מענטש זיך אונטערדריקן עפעס א מענטש גלייבט אין תורה דריקט ער זיך אונטער אין תורה אז א מענטש גלייבט אין עבודה זרה וועט ער זיך אונטערדריקן אונטער עבודה זרה חס ושלום אבער די יעדע מענטש אויפן וועלט האט אויף זיך א עול חוץ חוץ ארבעטן און חוץ די מענטשליכקייט, ערגעץ דרוקט ער זיך אונטער. און כ'וועל געבן א משל וואס דו קענסט עס די מערסטע זען, אויב איינער איז אפגעפארן, ס'הייט שוין איז אויפגעוואקסן אין א פרומע שטוב, איז אויפגעוואקסן, מ'האט אים אויסגעלערנט צו האבן עול תורה ומצוות, און ער האט צוגעלאזט, ער איז פריי געווארן. יעצט גיי כאפ א שמועס מיט אים, און פלוצלינג אינמיטן רעדן וועסטו אים זאגן א זאך וואס איז נישט פאליטיקלי קארעקט וועט ער דיך זאגן עה עה טו זעסט נישט זאגן דאס איז נישט פאליטיקלי קארעקט כ'האב געמיינט דו ביסט פריי געווארן ווייסט פון נישט גיי גיי רעד מיט די חברה העסטו זען כ'האב געמיינט דו ביסט פריי געווארן ווי ביסטו אזוי פלוצלינג דארף וואטשן יעדע ווארט וואס מ'רעדט און אויב לאמיר זאגן ער איז נישט די טייפ מענטש ער איז נישט די ליבעראלס גייען רעדן וועגן גלאבעל ווארמינג אה גלאבעל ווארמינג ס'אמת פלוצלינג ווערט עס אינגאנצן אמת ס'מאכט יא סענס ס'מאכט נישט קיין סענס וואס איז געשען מיט אים? און אז ס'איז נישט גלאבאל ווארמינג איז אנדערע סיינס זאך, ווי מיינסטו איז אנגעקומען די מושג אז א מענטש גייט מיט א מאסק א גאנצע טאג? מיינסט ער איז משוגע? ער איז גארנישט משוגע! ער דארף זיך אונטערדרוקן עפעס. סאו ער האט אפגעלאזט אל תורה ומצוות, איז ער גלייך אריינגעגאנגען אין א צווייטע אל. און דא האט ער געטראפן דאקטער פאוטשי, איז ער האט זיך אונטערדרוקט אז דאקטער פאוטשי איז זיין גאט. דאס איז די טבע פון א מענטש. סאו רוב מענטשן וואס איך מענטשען די זאכן ווייל רוב מענטשן ווערן אזוי ליבעראל און אז איינער וואס ווערט נישט קיין ליבעראל איז ער געווארן א צווייטע איז ער געווארן א קאנספירעסי טעאריסט איז ער געווארן אונטערדרוקט אונטער אלע קאנספירעסיס איז וואס די קאנספירעסי טעאריסט זאגט אים דאס איז אמת און דעם גייט ער פאלאוען און וואטעווער ס'זאל זיין יעדער איינער אויף זיין מהלך גייט טרעפן ערגעץ ווי ער גייט זיך אונטערדרוקן ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך ווי פרייהייט ווי מיינסטו די גאנצע ליבעראל מאוומענט האט זיך אויפגעבויט? פון מענטשן וואס האבן אפגעלאזט גלויבונג? דו זאלסט גיין קוקן היסטערי פון אמעריקע. ווען אמעריקע האט זיך אפישעל אויפגעשטעלט הייסט די פרייע לאנד די אונז אלע ווייסן היינט איז אמעריקע שוין נישט פריי באט ווען זי האט זיך אויפגעשטעלט איז עס געווען פריי באט קודם זעסט דיך אליין מען האט געדארפט צאלן טעקסעס האסט נישט געקענט טוהן וואס האסט געוואלט אבער דאס איז געווען טאקע אמעריקע מען האט געלימיטעד יומען רייטס טו די סערטענער פוינט אויף מענטשליכקייט כדי סאסייעטי זאל קענען אנגיין אבער חוץ דעם די גאווערמענט האט זיך נישט אריינגעמישט אין דיין ביזנעס אבער דו האסט געקענט קוקן ווען אמעריקע האט זיך אויפגעשטעלט אלע אמעריקאנע איינוואוינער זענען געווען גלויביכע, וואטעווער זיי האבן געגלייבט אין, אבער זיי אלע האבן געווען גלויביכע, מילא האבן זיי געזען, איך דרוק מיך אונטער אונטער מיין גלויבונג דארף איך נישט די גאווערמענט זאל מיך זאגן וואס צו טון, מילא וועגן דעם האט געקענט זיין א זאך ווי א פרייע אמעריקע, און דאס גיין קוקן די היסטערי זייט ס'איז געווארן גרעסער און גרעסער די פערסענט פון אמעריקאנע איינוואוינער זענען געווארן פריי, זיי גלייבן נישט אין גארנישט, איז אמעריקע געווארן מער און מער און מער דיקטעיטינג. גיי קוק די היסטערי העסטו זען, ס'פארט ממש ווי א טשעין, איינס פאלאו די צווייטן. די ליבעראל מאוומענט איז שטארק געווארן וואס די היינטיגע משוגענע ליבעראל מאוומענט דאס איז שטארק געווארן פון וועגן די מענטשן זענען פריי געווארן. וואס שכל'דיג, קוק די מענטשן זענען פריי דארף מען קענען טון וואס מען וויל. און וואס ווילן זיי האבן א גאווערמענט וואס דרוקט אונטער מענטשן, יעדער איינער זאל זיך אונטערדרוקן אונטער זיי. ווייל דאס איז עקזעקטלי, ווייל א מענטש וואס האט נישט אויף זיך די עול פון באשעפער גייט ער טרעפט זיך א צווייטע עול. און יעצט אלע. אלע די אל און די אלע די אלע ווי זייסט עס די אלע פרייע זאכן איז אלעס געבויט אויף תאוות עולם הזה. סאו די מער א מענטש גייט און גיבט זיך נאך די תאוות עולם הזה די מער פילט ער נישט באקוועם מיט זיך ווייל ער פילט נישט ווי ער האט א אל מילא ווי מער זוכט ער די אל. נאך דעם עסטו גיין קוקן די ליבערלס וויאזוי זיי לעבן זענען נידריגע מענטשן זיי גלייבן א מענטש דארף זיך קענען נאכגעבן אלע תאוות אבער מיט דעם אלעם די גאווערמענט זאל האבן אזא כח אויף זיי זאלן נישט האבן קיין שום רעכטן. גיי קוק עס וועסטו זען. ממש ווי מצרים. ענדליכע זאך צו מצרים. סאו יעצט פארשטייסטו? סאיז נישט דא אזא זאך ווי קיין פרייהייט. ס'עקזיסטירט נישט אזא זאך. וואס דען? א מענטש האט א טשויס. ווי גייסטו דיך אונטערדרוקן? גייסטו גיין נאכגיין מצרים, וואס מצרים איז געווען מיט טינוף און מניאוף איין שטיק שמוץ, און וועגן דעם האבן די מצריים גענומען פרעה און געמאכט פרעה פאר א אפגאט, און זיי האבן זיך אלע אונטערדרוקט אונטער פרעה, און די אידן זענען געווארן פשוט די לאוער קלעס, מילא עסטו זיין א עבד פאר פרעה מצרים, איז אפשר העט עס נישט הייסן פרעה מצרים העט עס הייסן אבאמא אין די יונייטעד סטעיטס צי הילערי קלינטאן צי וואטעווער אללה ימח שמם וזכרם. אבער טאמער די האסט גייען נאכלויפן תאוות עולם אז און זיין אונטערדריקט אין די תאוות עולם אז די זיין אונטערדריקט אונטער שבט מלכות אבער טאמער די האסט גייען די האסט נעמען דיין עול און זיך ארויפלייגן אויף תורה און מצוות גייסטו זיין פריי, פריי פון וואס? אז ס'וועט דיך נישט אינטערסירן אזוי ווייט תאוות עולם הזה. וואס איז תאוות עולם הזה? תאוות עולם הזה דארף מען ארבעטן שווער צו באקומען. יא די ווילסט פארן שיינע האטעלס און רעסטאראנטס די אלע זאכן יו גאטע ווארק הארד. די עדזשוימענט איז זייער קליין און סע ברענגט דיך נישט קיין שום סיפוק החיים. האסט אמאל געהערט פון א מענטש, ער האט דיך פארציילן ער איז געווען עפעס א גאנצע ריזארט און איך ווייס ב ב ב ב און וועגן דעם דאס איז מיין פערפעס אין לייף ווייסט איך פיל א חיות ס'האט מיר ממש געט סע געט מיך לעבן. הערסט נישט אזא זאך. ס'איז א ענדזשוימענט יא ס'איז זייער גוט אבער ס'איז פאר טעמפארערי ס'איז א שטיק צייט. סאו אבער א מענטש וואס ליגט אין די תאוות עולם הזה ער לעבט נעבעך נישט. ער איז טויט. און ס'איז דא כשר'ע אדער נישט כשר'ע תאוות, עס מעיקס נאו דיפרענס, ס'איז איין זאך. אבער דעי מענטש וואס לעבט מיט די אייבערשטער, און ער דרוקט זיך אונטער אונטער די עול תורה ומצוות, אינטערסירט נישט די, אינטערסירט אים נישט די אלע זאכן. איז מילא דארף ער נישט ארבעטן שווער, ער האט זיווג החיים און ער פילט פריי, ער פילט, ער גייט ארום, באשעפער איז מיט אים, און ס'איז נישט דא וועגן דעם קיין עול מלכות. און דאס איז עקזעקטלי וואס זמן חריסיני מיינט. דער באשעפער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, אונז ארויסגעצויגן פון די שיבוט, וואס איז די שיבוט? תאוות עולם הזה, פון נאכגיין אלע תאוות אויפן וועלט, און ער האט אונז ארויסגעצויגן, און אונז געוויזן ס'איז דא א וועג פון לעכטיגקייט, פון געשמאקייט, פון פרייהייט, ווי עס דארף נישט זיין אזוי משועבד פאר די אלע שטותים אויפן וועלט, און דארף נישט זיין משועבד פאר א מלכות וועגן דעם, ווייל אז די אידן זענען ערליך איז דער באשעפער מלך, און נישט קיין שום אומן וואס קען זיך אריינמישן. און איך ווייס ס'איז א שווערע זאך אפצולאזן תאוות, און איך רעד צו מיך אליין, יא, איך האב אויך ליב אלע שטותים אויפן וועלט, און דאס איז די עבודה, און דאס איז פסח קומט אונז צו לערנען, מען זאל ארבעטן און זיך שלאגן מיט די יצר הרע, און אפילו מען פאלט דורך, ווייטער שלאגן און ווייטער שלאגן און ווייטער שלאגן, און נישט אויפגעבן. כ'האף אייך אלע פארשטייען, האטס א פרייליכן יום טוב.